Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka selama, ini datai baru ngemai ke bala uchu siti jerita. Jerita ti dipedua siku uchu, ti ditapai iya empu lebuh nemuai ngagai menua orang lalu turai iya udah di serurik ayuh baru sebedau dikerendut ini pansut ke ruai kitai kitu baka ke malam tu uchu. Jerita tu nyadi maya sida sebilik ngagai Cameron Highland. Ba taun dua ribu lima belas munya lebuh aka indu iya Convo sida sebilik iya raun kin. Munyi ko aka indu iya kala ke udah kitu lalu bejalai raun sekali meh kitai, ko aka iya. Baka selama ini ngena nama Lisa nyadika nama karung uchauk tau. Lisa tu asal Kenawit tang bejalai ngagai KL kin laban aka indu iya ti Konvo maya nya. Umur Lisa rambau maya nya sebelas taun, pemeri lima. Baka tu ku cherita Lisa tu uchauk. Lemai nya, tang ngenyit ika Lisa bejaku ngagai aka iya. Ngasuh sida nusun barang ka ngemai sida raun ngagai Cameron Highland dalam kandang seminggu baka nya meh. Bai ika iya. Kala ke cuti lama, naka alih meh kitai raun meda menua orang, ku ika iya madah. Urung ngai jam pukul tiga lemai baka nya, sida sebuat lalu mupuk sepengudah tembu betusunka barang semua meleka ari kem laban ika Lisa tu ke gawa nyadi sedadu. Ari ke il ke pahang na lama ko kita ucau. Laban ika Lisa ti deriba laju nyau bebilun semua ko jako keno tudah tuai Lisa. Sepa manjai pejalai, suah meh sida sebuat ngetu ni ke ngetu makai, ngetu kemi meh sereta bebeli ke utai pajuh ayam nyawa dalam tuka. Lisa engai ina makai utai ngica ke enda tinduk ngambi meda menua orang pia ko jako Lisa. Laban ti jarang bejigau ngagai menua orang jaro. Lisa enggau aka laki iya siku duduk ba belakang Nail ba penuduk bangku belakang Nail laban sida ngena entuka Alza. Dia meh seduai iya bepajak enggau keresa sida sebilik. Tang laban tubuh Lisa ke mit maya nya, ku kita uchu. Enda berasai. Sida sebuat penatai ba simpang niti ngagai Cameron Highland. Nguma amai ga maya nya ku kita. Iya meh sida datai ba dia ari penada belabuh nelian naka pemangat tutup pauh ku kita uchup. Sida datai ba simpang nya ari sigi udah malam. Sigi udah petang utai peda. Ngelebus silau. Niki meh sida sebuat begadai-gadai. Iko lisong meh entuko ti diri belubah laban jalai ti nanyak bukit. Tambah mego jalai licau laban ari ti ujan. Udah gau bukit nyau umas iya ga peninggi nanyak ngelawa tuchung yakin. Nyau rawan diri asai anak ati Lisa ko kita uchu. Udah ga nyampau diri niki ke atas baru mangai ba tuchung. Enda mukai-mukai, tau bisi entu ko ngetu ba tisi jalai. Nama ga orang nya ngetu, pia ko apai Lisa bejako. Meda baka nya pansut ika Lisa tu tadi. Peda sida iya, orang nya muai dan kayu tumbang ti ngempang jalai alun. Lama diri ga orang nya mindah ke kayu nya ko kita uchu. Iya gari bangat ndau Jan. Lisa ga maya nya nyau gegining beratika utai sebelah nya dia, beratika rampa menua nya dia. Sekali tena mukai-mukai, maya Lisa malik ngagai cheremin belakang, dia Lisa meda utai bechurak mirah. Baka kain bechurak mansau begitang ari atas pun kayu sebelah tisi jalai. Ari ni meh penatai Kain ngetau bisi dia? Pia ku Esau bejako kelirik dalam ati. Mal ga ku kita uchu, laban agi nama iya empai nemu utai ga meh jarak tudah maya nya ku kita. Indai, peda deh Kain bechurak mansau begitang ba pun kayu nyin? Pia ku Lisa madah agi indai iya. Ni bagi utai dia, deh enda mayuh terara malam hari beketu. Pia ku tudah indai Lisa. Bado ga tudah Lisa munyi. Tang Lisa bedau meh nemu utai. Mengkang gining-gining balik tunga belakang kin meda utai nya tadi laban ka nentu ke penama utai nya ke batang iya bendar. Enda lama udah nya ika Lisa pen tama entuka sida pen bupuk baru niki gatas. Orang ke muai dan kayu nya mega udah tembu. Pemuas ti nadai kedaya duduk dalam entuka. Laban pejalai sida iya mega agi jauh niki ke atas. Ka main telipun lain ga enda tentu bulih ika. Ka tinduk mata lisa ngumuk ke diri ga ku kita uchup ngai bai pejam. Gining-gining aja meh leka mata tu udah lisa meda utai. Iya meh nya udah petengan bukit nya tadi. Bisi nurung ngetu punjung ai ong, ku aka indu lisa madah ga sida iya. Ngetu meh sida dia ke me apa semua apai seduai indai pia mega aka Lisa pansut laban ti deka nginsap. Lisa semina segau-segau kin kia aja seraya ke nganti sida bukai tembu semua. Aka indu Lisa enda pansut ari entuka laban ti merap anak iya tinduk. Anak aka Lisa tu tadi bisi dua iku, laki kedua-dua. Anak aka Lisa seiku duduk enggau apai seduai indai Lisa. ba penuduk tengah Hantuka. Pemuas tudah Lisa segau-segau ba rumah orang dia tungok ke belakang laban rumah orang dia ke betumpuk rumah sebuah-sebuah. Bisi deh sekali Lisa malik tungok ke belakang. Peda Lisa indu siku ngena garik burak ti udah luya melakang ke sida. Kangau ke Lisa tudah indai iya. Indai, peda deh indu nyin. Nama pengawa iya dia ka tama lalu ga enda tama ari tadi? ku Lisa madah kinai iya. Eh, mayuh jaku ditu. Tama entuka kin dek, pia ku indai Lisa nganu tudah tuai. Lisa laban ti enda nemu utai ngerara aja meh tudah. Berapa kali udah ngerara utai, enda nemu jenuh mulut dek, pia ku indai iya nampung jaku iya baru. Tama meh tudah Lisa dalam tuka. Nyeling baru ga Lisa ngagai rumah nya tadi. Peda Lisa, nadai agi indu nya dia. Engka iya udah tama ke bilik. Pia ko anak ati Lisa mutap ke diri ujar. Semudah bala iya tembu pengawa, sida pen lalu mupuk baru ngejang ari endua nya. Urung iya jam puku dua belas empat puluh lima pia, dinga Lisa. Ka mu cawi ka reta deriba. Makin ka datai makin berat asai entu ka kitai tau. Pia ku ika Lisa mutap kediri. Nyeling Lisa ari belakang lalu bejaku madah ke nama utai dipeda iya ti ketiga kali. Ika, sapa indu nya nika? Peda deh. Iya bejalai bungkuk baka nya. Kasih anal tudah iya. Nama gaga iya bedarat niki ke atas gin. Enti kitai chukup mendua iya siku aja, uji baik iya ika. Legi kitai nyangkai ke tudah iya, enti udah datai ba tujung bukit, pia ku Lisa bejaku. Peda Lisa, gining-gining aja ika iya ngiga utai ku Lisa nya tadi. Nama utai rara deh mayang? Ko ika Lisa ga. Nai nyin deh. Nyin iya. Peda deh iya ngena baju burak nyin. Terang nal ga baju iya nya kena panjau api entuka kitai tau. Ko Lisa ga nyaut ika iya. Badu deh bejaku mayang. Mayuh amat utai rara deh ari kitai niki tadi. Uji tinduk aja deh dia. Ko aka iya ga nganu tudah Lisa. Enda lama udah nya dinga Lisa lalu masang lagu semayang ngaka iya. Pia mega sida sebilik ada dinga Lisa macha leka semayang. Nama gaga kita masang lagu nya ka? Uji lagu bukai pa sayang, ngambi enda berasai datai. Ko Lisa ga ko kita ucau. Amat tak gelam ini kening Lisa tu legi. Au, mayuh enau tai rara iya. Nya lapa deh ucau. Ninga deh ucau Lisa enti deh bisi ninga ini becerita. Anang anu ini, au. Nundek aja. Kitai pulai ngagai cerita kitai baru, ucau. Ni enda lisa tu ka danu orang kelalu mayuh jaku. Lalu tarit aka iya ke laki tudah lisa neh lapa deh. Duduk manah dek. Berap anak engkeratung deh nya. Tinduk deh neh. Ari tadi deh bejaku ngalah ke orang tuai. Ko aka iya ke laki ga nganu tudah lisa. Peda lisa mulut aka iya kimut-kimut kediri baka ke bejaku kediri. Nama utai ku dakan? ku Lisa ga nanya aka iya. Shh. Pia ku aka iya. Meda orang nadai ga nyaut iya siku. Lisa nyau jenuh kediri seraya nganti ke deka datai. Meda baka nya angai agi Lisa bejaku. Nangi ke danu orang baru. Enda lama udah nya sida sebuat mega nyau datai ba tuchung bukit. Urung iya pukul satu tiga puluh dini hari. Akak indu Lisa lalu ngiga util. Sida sebuat pe nikik lalu ngambuk bilik diri. Lisa laban ti begulai bilik enggau akak iya ke laki sereta apai seduai indai Lisa bilik kediri. Akak indu Lisa enggau laki iya mega bilik kediri sida menyanak iya. Tiga iti bilik util sida sebuat maya nya. Udah nya. Nama agi deh, raun meh sida sebuat iya ari siti. Tang penyelai iya ko kita ucau. Iya meh sida iya pulai nurun ari tuchung bukit. Nadai ga utai ngacau. Maya sida mansang bisi aja utai dipeda. Neh ucau. Naka nya aja meh.